Сәмсез кадрлы дуслар, бу өченче чыгарыш. Әйдә киттек. Без бүген Портода. Бу Португалиянең икенче шәһәре. Зурлык буенча да, кеше буенча да икенче шәһәр Лиссабоннан соң. Монда 200 меңнән әз генә артыграк кеше яши. Бу беләки генә шәһәр. Бу бик борынгы шәһәр. Бу Донаши эры дигәндә уже билгеле булган. Бу җир, бу урын шәһәр иттереп атай башлаганнар. Бер мең ел элек кенә. Бер мең. Бер мең. Күп түгел инде, бер мең ел. Менә карагыз, һәрбер йорт бизәлгән. Берсенең соры, берсенең зәңгәр, кызыл. Һәрбер үзенчәлекле плиткалар, үлгәннәр. Бигрәк кызык инде карап йөрергә. Бу күпердә тарихлы, Лиссабондагы кебек, менә өстә поезд бара карагыз. Аста машина кеше йөри, өстә менә кеше йөриләр. Бу күпер тарихлы, бу Эйфель, Эйфелевая башня ясаган шул бер компания тагымын ясаган. Менә шулай Лиссабон, теге Лос-Анджелестагы кебек күпер. Монда

Менә монда кафеларда, рестораннарда алдан ук алып киләләр. Оливки менә ипи, мой алып килгәннәр. Аны кайбер чакта сораганда алып киләләр, кайбер чакта үзләре алып килеп куялар. Ул бушка түгел, ул акчага. Әллә күпме исегездә тотыгыз, аларга түләсе була. Түләсегез килмәсә, ашасыгыз килмәсә, юк кирәкмәй диясез дә, кайтарып җибәрәсез, аларга акча алмыйлар чак. Менә ит кисәге, икебездә дә, ике төрле. Бу э, ашамлык 10 евродан 20 еврога тиклем. Э, урынына карап инде. Менә кешеләр йөриләр монда. Стена буйлап бинада. Һәм портының тагын бер дә әйбәт ягы бар. Бу шәһәрдә аэропорт бик очсыз, монда очырга визер белән, мәсәлән, бик җайлы, бик очсыз. Шуның өчен Лиссабонга да караганда кайбер чакта портыга барырга җайлырак. Бу шәһәр бик матур, шуның өчен кыенсынып тормагыз, барыгыз, килегез. Монда бик матур, Лиссабонга да караганда кайбер чакта, кайбер җирдә Бигрәк матур, нык рәхәт. Менә нинди матур плитка монда. Бу менә чыгып тора бизәкләре. Шундый матур өй менә. Лиссабонга да караганда, Порту икенче шәһәр булса да, матуррак кебек инде каралган. Күп-күп өйләр матур иттереп ябылган. Карагыз нәрсә алып килделәр. Нинди матур. Шуны силәгәй ага башлады инде. Мондый тәмнүшкәләр белән. Порт эчендә вокзал да бар. Вокзал эче э, бизәлгән шул ук плитка белән. Менә орта күренә һәрбер. Менә һәрбер рәсем Плиткадан ясалган. Бәләки-бәләки плиткалар. Монда вокзал буйлап шулай рәсем. Менә алда теге күпер күренә. Теге өстәге ягы. Хар барабыз без дә шул күпергә. Күпер зур булса да, куркыныч түгел. Э, матур гына күренеп тора, бөтенләй бер монда күренә.

Поезда йөри бу трамвай, поезд түгел. Шул ук бер. Менә кеше йөри торганы бар, поезд йөри торган юлы бар. Менә центр булса да, җимерелгән. Биналар күп. Бу монда кеше яши микән? Менә монсы исән, әйбәт. Монда инде кеше менә яшәми, җимерелгән. Андый биналар күп монда. Берәү генә түгел ул. Берничәне күрдек инде. Җимерелгән җирләре булса да, шундый җәмле, уңайлы, карап торырлык инде, бигрәк матур монда. нәрсә икән дә белеп тормыйм. Монда кем чиркәү, кем замок, Кем анда корольләр яшәгән йортлары, нәрсә генә юк монда. Вокзал да шулай матур итеп күренеп тора. Шул ике көн бар инде, ике көндә йөгердек. Теге җиләк җыйганда кебек күз тарала ике якка карап терлек түгел. Менә бүген минем туган көн. Белсәгез, һәр егермедән аз гына артык ел җитте миңа. Тезләр авырта инде. Яш күренсәм дә, мин яш түгел. Яш күренсәм дә тезләр чынлап авырта. Монда э, бу илдә э, тауда өстендә тау, таудан йөрисең, бер менәсең, бер төшәсең. Шул тезләр кытырдап, кытырдап инде интегеп, интегеп баралар, мискеннәр. Яр кайткач инде әзрәк йөрмәсмен, әзрәк өйдә утырырмын. Кем белгән? Мартта кайткач, июньга тиклем утырасын. Кызу, әзрәк орып торды. Чишенәсе килә. Дигә, бу куртканы куйырга урын юк кына. Шул урын булса чишенер идем. Бигрәк кояш. Яр җитәр инде. Тикле. Үләгә. Сәмсез, күләгәдә бигрәк рәхәт. Әллә монда гына басып торабызмы? Менә бер кызга әйбер күрсәтәм. Бу менә бер кибет. Монда нәрсә дип уйлайсыз? Монда шоколад дип уйлайсызмы сез монда? Юк, монда бол консервасы саталар. Мә. Сардины. Шулай.

Миңа ошады инде бу җирләр. Сезгә ничектер? Ошаттыгызмы? Языгыз. Минем видео ошадымы сезгә? Нәрсә ошады, нәрсә ошамады, бөтенсен языгыз, укырмын. Җавапларын бирермен. Менә Португалия юллары белән барабыз. Монда юллар бик әйбәт. Һава матур, природа. Әзрәк куркыта инде теге чит илдә йөрергә машинада. Яки менә юллары бик әйбәт. Әзрәк водительләр генә усал. Монда теге көтеп тормайлар минем. Искә төшергәнне. Усал йөриләр. Мәскәүдә дә Усал, уж кадәр усал түгелләр. Мәскәүдә бар беразрак сине үпкәләтмиләр. Монда инде 2 секунд уйласаң, все бетте булды. Э, я, хватит, давай это. Без океан кырында. Минем яраткан

Менә диңгез белән океанның айырып буламы дисәгез менә. Маңдый су күргәнегез бармы? Диңгез буенда. Шу кадәре аны. Олы, олы. Ана беләки кеше дә йөри әле анда. Кая күренәме? Менә серфер. Нинди беләки кеше, и менә нинди зур су. Кара, кара, кара, кара, кара, кара.

Менә без икенче авылга килдек. Бу авылның исеме Назаре дип атала. Монда дөньяның иң зур дулкыннары була. Бу бик популяр урын серферларда. Хәзер күрсәтәм, безнең килүгә иң зур дулкын булмады. Монда беләки генә шундый океанский яки әллә күпме зур дулкын түгел инде. Хәзер күрсәтеп җибәрәм.

Рәхмәт карап үтергәнгә. Лайклар куегыз, комментарийлар языгыз, нәрсә ошады, нәрсә ошамады. Киләсе атнада яңа чыгарылыш булачак, шуның өчен язылышыгыз.